Felly, Dai Lloyd, o'ch chi'n un o'r aelodau cynulliad um, mwya', wel, y rhai oedd sydd wedi bod yna ers y dechrau bron yn bod, um, a chi'n cofio Roger Morgan um, yn ystod y dyddiau cynnar hynny? Ydw, wir, ac uh, wrth gwrs oedd e, newyddion am ei farwolaeth yn, yn syndod, a dweud y gwir, a wedi dod allan o'n unlla uh, dros nos, mae'n rhaid fi ddeud, a dwi'n credu bod yn yn myfyrdodau ni ac yn gweddïau ni i gyd efo'r teulu ac yn ewedig Julie sydd un o'n cyd-aelodau o'r cynulliad yma ar hyn o bryd ac wrth gwrs i frawd um, yr Athro Prys Morgan, dwi hefyd yn, yn nabod yn, yn dda iawn sy, yn, yn, yn Abertawe yn naturiol. Um, a wedyn yn, yn ergyd fawr yn naturiol i ni gyd y clywed y, y newyddion dros nos. Ond ie, yeah, oedd o'n un o'r um, a 60 aelod o Gynulliad gwreiddiol, os oedd e'n rhyw lawer ohonon ni ar ôl rwan, ac yn naturiol yn y dyddiau cynnar ni, bregus iawn oedd y sefydliad yma, ac yym neth pawb i, i, i wneud i cyfraniad yn ystod y dyddiau cynnar ni, naturiol, ac wrth gwrs nid, um, nid Rhodri oedd yr um, y prif weinidog cyntaf, yr sgrifennydd ar, ar y pryd, oedd Ond wrth gwrs, yn fuan wedyn mi ddoth o, yn y mis Chwefror 2000. Yym, oedd yna helyntion ar y pryd ac wrth gwrs mi ddoth o yn Brif Weinidog yn fuan wedi sefydlu y lle 'ma. Yn dal ar ar amser weddol simsan i'r Cynulliad ac oedd angen yym arweinyddiaeth glir ac i fod yn deg i Rhodri Morgan yn yn dangos hynny achos ar adeg Pam yn yn dangos yn eglur oedd e ddim yn fodlon yym jyst dilyn y llif bleraidd oedd yn mynd ymlaen ag yy oedd hi'n dda cael y llais gwahanol yma i Gymru. A nath e lwyddo i newid agwedd lot o bobl Cymru ar ddatgno- datganoli yn do? Do, i fod yn deg yym fel dwi'n dweud rhan o'r arweinyddiaeth cadarn oedd dangos bod ni yn gallu neud rhai pethe yn fan hyn, yng Nghymru fach, oedd ddim wastod rhaid dibynnu ar beth oedd Llundain yn deutha ni am wneud, ac oedd o'n rhan o'r agwedd iach yna, ac yeah. dwi'n credu dyla hynna fod yn rhan o'r holl deungadau mae pobl yn talu iddo fe er cof amdano. Felly, siwt un oedd e i gydweithio â fe, um, siwt un oedd e yn, yn siamber y Senedd, er enghraifft, mae'n dadleuon? Wel, wel, wastad, ch'od, o' 'na, o' 'na, o' 'na ddim amser anniddorol pan oedd yy Rhodri wrthi yn siarad, ac yy dafai ei ffordd ddihafal ei hun o ymdrin, a ond hefyd o o o fynd â'r maen i'r wal hefyd pam oedd angen, ynde? A wedyn yy ac ar raddfa personol oedd e'n naturiol yn yn yn neud yn iawn, achos ar ddiwedd y dydd yn y yn y lle yma, chwe deg ohonon ni sydd ar unrhyw adeg, yym Mae disgwyl i ni allu rhedeg Cymru efo nifer nifer fach sydd yn llai na nifer o gynghorwyr sir sydd mewn y cyngor sir arferol, er enghraifft, a mae disgwyl i ni fod yn rhedeg Cymru, ac ie, rhai ohonon ni yn yn y Llywodraeth ac eraill tu allan, ond mae yna gryn dipyn o gyd-weithio yn mynd ymlaen. Felly, fel fyddwch chi yn ei gofio fe, yym, y- yn fras, fel, fel fyddwch chi'n cofio Rhodri Morgan? Wel, fel rhywun fysa, oedd pawb yng Nghymru, dwi'n credu, yn ei adnabod, yym, yym, ac hefyd wedi gadol gwaddol i, i Carwyn Jones i ddilyn, ac, ond hefyd wedi sefydlu y Cynulliad 'ma ar dir cadarn e- erbyn y diwedd, yym, achos, fel dwi'n dweud, yn y dechre, bregus iawn a simsan iawn oedd pethe. Yym, ond fe adeiladwyd y cryfder yna yn y blynyddoedd cynnar o dan oruchwyliaeth Roger Morgan.